French people, una welcome back to my channel today. Fina don't come out come say no to marriage after she see a man beat up his wife for public and also Neo da Silva wey be say be CCS boyfriend that time for BB Naija and don't they do a white wedding very soon. and lastly multichoice don enta beta wotowoto wit federal goment so sometime last year neo leo um da silva come out to come um do a traditional wedding out of di blue and e dey get a lot of congratulations why him dey get a lot of congratulations den sisi dey get backlash from fans wey be say dey drag her i don drop dis video about di wedding last year for my page before bbn fans dey actually claim say two of dem date

everybody dey lucky to meet a guy or meet a woman wey be sey go be im soul mate from day one. So Leo come come out come put out im pre um wedding photo shoot wey be sey e e and im wife snap, so dis na de pictures dey look so beautiful de girl is just so fine I no know how I want to describe dis beautiful girl I think she's from Kaduna or so. So Leo come come out come say Genesis two verse twenty four come put hashtag Masiva. we read bible talk talk say for there talk talk say a man go leave e mama leave e papa him go come dey united to him wife and dem go become one so as ne-yo drop that statement him fans continue to dey drag sisi again after dem don drag her few months ago when the guy do traditional wedding now this her e white wedding photoshoot wey him do now dem wan start to dey drag the girl again so the person come come come say congratulations ne-yo and your beautiful wife come put two love um two love emoji come say woman now dwarf we be crying now chai awo fresh air in the mud see how good neo is looking now compared to when agbada agbuda wanted to finish him with control your union is blessed sir neo since fans don dey find sisi mouth all those type of thing the girl never talk anything she just dey dey mind her business wey be say dey pay her she's actually making a lot of money while haters dey for internet dey cry up and down the country dey in shambles but that one no concern some people for this country their own na just make dem come online come batter anyways congratulations to leo da silva and his beautiful wife make everybody win in their respective lives unto multichoice wahala wit um federal goment of nigeria few months ago multichoice increase all dia prices of di packages wey be say dem dey do from dia premium package to compact to di rest of dem dem increase everytin wit ridiculous amount of money so nigerians don dey complain since say di tin dey too much for dem all dose type of tin so federal goment of nigeria come hear di tin come say make e shook im mouth for di mata. So di Federal Competition and Consumer Protection Tribunal don come out come force um MultiChoice don give dem order talk say make dem do one month free subscription for all DSTV subscribers and GoTv subscribers dey for inside Nigeria. dem come even still fine multichoice one hundred and fifty million naira for challenging di jurisdiction of di court wetin make dem give dem dat one hundred and fifty million fine na di fact tok say dem tell multichoice tok say see o make una give nigerians one month free subscription for dis kain high amount of um bill wey una force on dem so multichoice come respond come tell dem come challenge di team according to multichoice dem dey claim to say dem get di right to increase di prices dem challenge di tin wey federal goment tell dem to say di price wey una put too high na dat tin na im come vex federal goment wey come make dem give dem di fine for challenging dem according to federal goment dem dey claim to say dem get di right to challenge anytin wey gatz to do wit commercial activities aimed at making profit for nigeria but some nigerians don come out to come um tok about di mata some of dem dey claim tok say e no make sense say goment go shook im mouth for wetin multichoice do afta all multichoice na a personal um business no be say na our own for nigeria. Una listen to wetin some of dem dey tok, di first pesin here say dis multichoice issue is annoying.

and odas dia dishes have been sold to aluminium condemn di truth be say if we check am well eh um nobody really a lot of people no dey really watch dstv anymore um because of the outrageous amount wey be say dey put let's be honest and the only time wey be say most people dey watch am na when they wan maybe when they wan watch premier league or when they wan watch big brother naija or real housewife of lagos na im make na im most people most people dey recharge but i believe tok say dem no force anybody to actually watch di dstv or gotv um don subscribe if you no get di money to do am dat na dia business anybody e just as if you now you get shop wey be say you dey sell something you come increase your price when person come di person no like di price e go go another place so na so e just be many prices don hike for our country here but nobody dey talk about am how can somebody will be buying rice for eight thousand five hundred one penta of rice it makes no sense there are so many things wey be say don um go up for this country make government deal with that one first and leave multi choice aside for the mean time let's talk about the basic need of the common man before we go start to dey shift go other places so unto phyna matter phyna don come out come say no to marriage after she see a woman wey be say her husband give better wotowoto for road she come come out for her twitter handle come say say no to marriage come put um cancel cancel emoji for there na him person come ask am say but why phyna come say i just saw a man panabitting his wife and i stop to join the people already dia to help stop di man but i must say he was a marsh joj nobody nobody got hold am thing just tire me. I believe wetin Phyna dey try to talk na yes to marriage and no to domestic violence. As coming out to say no to marriage just like that, e go trigger a lot of people. You no fit just talk say no to marriage na because after all, bible even talk am say who findeth a wife find it a good thing just because a lot of failed marriages dey around e no mean to say your own go go fail prayer na everybody prayer suppose be make i marry wisely make i marry man wey be say dey god fearing and all of that as she make that statement the thing really vex a lot of people because according to them she no suppose talk am the way she take talk am because she dey try to discourage people from getting married and they no find the thing funny the first person here say make phyna just return my money wey i use take vote for her abeg which means to say dis particular person obviously don dey tired of phyna una leave me so dat one come come say let's wait when phyna will be thirty plus and know if she will still say no to marriage another one say what did lady do to her husband so no matter so because she do something to her husband the man suppose panny beat am or what na wa o Come say but you dated someone's husband for twelve years Rafatlad. The man wey be say Phyna talk say she date for twelve years, it was the man married na wa o. Believe say na mistake na Phyna make, she wan say say no to abusive marriage no be say she wan say say no to marriage. Get seat on time. as a woman try marry man wey be say get empathy and wey dey kind if we say we wan say no to marriage just because we see some failed marriages that means anytime wey be say because a lot of people dey go work they go buy for road wey be say they go hustle a lot of people don buy because of money that means we go still say say no to money now so now so it just be just believe to say marriage is a good thing and it e go dey good for you una take care una bye